Stellt Iech vir, eng eenzeg Persoun géif all Gesetzer maachen, se ëmsetzen an decidéieren, wien se gebrach huet. Wéi kéint een do sécher sinn, datt d'Muecht net mëssbraucht gëtt? Zum Gléck gëtt et e System, dee säit 1848 zu Lëtzebuerg dofir suergt, datt dat net geschitt. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut erkläre mer de Prinzip vun der Gewaltendeelung, dee grondleeënde Pilier vun all moderner Demokratie. D'Gewaltendeelung ass wéi en Dësch mat dräi Been, op deem d'Demokratie steet. Wann ee Been ze staark oder ze schwaach ass, kéint den Dësch ëmfalen. Dës dräi Muechte sinn éischtens d'Legislativ, d'Chamber, déi d'Gesetzer mécht, zweetens d'Exekutiv, d'Regierung, déi d'Gesetzer ëmsetzt, an drëttens d'Judikativ, d'Geriichter, déi d'Gesetzer interpretéieren. Dëst Prinzip geet op de Montesquieu zeréck, e franséische Philosoph, deen am uechtzéngte Joerhonnert dës Iddi entwéckelt huet, fir absolutionistesch Monarchien ze verhënneren. wou eng Persoun all d'Muecht hat. Zu Lëtzebuerg gouf dëst Konzept no der Onofhängegkeet ëmmer méi wichteg. An der Verfassung vun 1848 gouf et fest verankert an ass bis haut Grondprinzip vun eisem demokratesche System. Wéi fonctionnéiert dat da lo konkret? Als Deputéierten an der Chamber sinn ech Deel vun der Legislativ. Mir proposéieren a stëmmen iwwer Gesetzer of. Mir kënnen net decidéieren, wéi dës Gesetzer am Detail ëmgesat ginn. Dat mécht d'Regierung. D'Regierung als Exekutiv setzt d'Gesetzer ëm, kann awer keng Gesetzer eleng maachen. De Staatsrot ass e wichtegt Berodungsorgan a kuckt, datt d'Gesetzer mat der Verfassung an anere Gesetzer a Reegele konform sinn. Wa Konflikter iwwer d'Interpretatioun vun de Gesetzer entstinn, ass et d'Judikativ, also eis Geriichter, déi decidéieren. Si sinn onofhängeg esouwuel vun der Chamber wéi och. vun der Regierung. Als President vun der Verifikatiounskommissioun vun der Chamber hunn ech d'Walresultater kontrolléiert a gesi sécher, datt all d'Deputéierten d'Konditiounen erfëllen, fir hiert Mandat unzehuelen. Dëst ass e Beispill vun der Chamber, déi sech selwer kontrolléiert, awer dat an engem strikte legale Kader. Mee dat heescht net, datt d'Regierung an d'Chamber getrennt schaffen, am Géigendeel, vill vun eise Gesetzesentwërf kommen direkt vun der Regierung an d'Chamber kontrolléiert d'Regierung gläichzäiteg duerch parlamentaresch Froen, an Debatten. Dës Gewaltendeelung schützt eis all als Bierger virum Mëssbrauch vu Muecht. Wann Dir mat engem Gesetz net averstane sidd, kënnt Dir Iech un d'Geriichter wenden. Wann Dir mat der Regierung net averstane sidd, kënnt Dir Är Deputéiert kontaktéieren oder bei den nächste Walen aneschters wielen. Dëse System garantéiert, datt eng Persoun oder eng Grupp ni ze vill Muecht op eemol huet. An der nächster Episod erklären ech, wéi e Gesetz entsteet, vun der éischter Idee bis zur finaler Publikatioun. Abonéiert dofir de Kanal a sot mer an de Kommentarer, wat Dir iwwer d'Gewaltendeelung zu Lëtzebuerg denkt. Funktionéiert se gutt oder misst se verbessert ginn?